א גוט מארגן, א גוטן אוונט, וויאזוי זאגט מען אין אידיש גוד מארנינג, גוד אפטערנון, גוד איווענינג? ווענדט זיך ווען מען וואטשט עס, ס'דא זייער אסאך אידן וואס רעדן נאר אידיש, און און עברית אפשר אויך, וואס זענען אין ארץ ישראל וואס פארשטייען נישט קיין ענגליש, כ'מיין אבער גוד מארנינג פארשטייט יעדער. לאמיר צוקומען צום נושא, היינט, היינטיגע שמועס וויל איך רעדן פון די, א קוועסטשן וואס איך האב שוין זייער א לאנגע צייט, איז אילאן מאסק מיט דזשעף בעזאוס מיט קאטש שלהם, מארק זאקערבערג, זענען זיי קלוגער ווי די הייליגע בעל התניא להבדיל אלף אלפי הבדלות, די רש הקדוש, בעל התוספות, פארשטייט זיך אונזערע תנאים אמוראים. וואס איז די קאור פון מיין קוועסטשען? אונז טרעף מיר זיך זייער אפט און זייער שטענדיג אונז ווי מען לויפט נאך וואס אונזערע חכמים רופן הוו לעולם הזה, און פארוואס מיט מיט אן עקסקיוז מיט א ריזענינג אז איך איך פורסו הרחבת הדעת, איך פרסו קענען געבן צדקה פאר אנדערע, איך פרסו דאס מיט יענץ מיט אלע אנדערע מיני זאכן. באט ווען מען קוקט פאקטיש אין מציאות, און מיט קיינער דארף מיך נישט גלייבן, וואקט צו צו אין בית מדרש צו צען פופצן ביזנעס אונערס און מען קען זיי אליינס פרעגן. ניין אדער טען? ניין פון צען ביזנעס אונערס, נגידים, וואטעווער יו וואנט קאל איט, זענען נישט קיין נגידים און בארגן געלט שטענדיג כדי צו דעקן די הוצאות. באט מען טוט עס ווייטער, מען האלט עס אין איין טון פארוואס? ס'איז דא א וואויס, ס'איז דא א נויז אין די העד, זייער אינטערעסאנטע נויז. וואס? אילאן מאסק זאגט אז. זיין קאמפעני געהאלטן איך מיין א וואך צו צוויי וואכן טעסלע פון גיין באנקראט, ווען נישט איך ווייס עפעס א ער געהאט עפעס א ישועה וואס ער מיינט אז עס איז א גשמיות'דיגע ישועה נישט אז די אייבערשטער געוואלט אז ער זאל סוקסידן. און יעדע סוקסעספול מיליאנער ביליאנער אנטשעפענאר וואטעווער האט האט אזא ענליכע מעשה, וואס טוט דאס? דאס מאכט אז אונז מענטשן וואס זוכן צו פרסו צו אטשיוון סוקסעס, און עס האלט מיר אין איין מאלן וואסער מאלן וואסער מאלן וואסער, ביקאז זעהסט דאך דער ביליאנער דער מיליאנער דער דאס ער איז געווען אין די זעלבע סיטואשען ווי מיר די פארשטייסט, און איך מאך דאס נישט אוועק פארוואס ביקאז אונז לעבן אין עולם הזה אונז לעבן אין אויף די וועלט, קארעקשאן איך מאך עס יא אוועק פארוואס מאך איך עס אוועק ביקאז איינמאל ווען מען רעדט אזוי פעלט א זייער א וויכטיגע פארט פון ריעליטי, באט די חלק וואס איך מאך נישט אוועק איז אז מענטשן ארבעטן שווער צו אטשיוון א סערטען לעוועל אוו סוקסעס, פארוואס? וועגן רוב פון אונז, אונז האמיר משפחות, אונז האמיר מענטשן וואס פארלאזן זיך אויף אונז און מען דארף פאר זיי פראוויידן, דאס איז אונזער טשיף נומבער וואן דזשאב אין לעבן. אזעלכע דארף מען פראוויידן, סעקיוריטי, ס'דא אזא גלער, סעקיוריטי, עסן, קליידן, די אייבערשטער האט אונז געגעבן די שליחות אז פאר אונזערע פעמילי דארף מען פראוויידן עסן, מיט א דאך איבערן קאפ, מיט קליידונג וכו', סאו טוט מען אויף דעם השתדלות, איינער טוט השתדלות אויף אזא אופן, איינער טוט השתדלות אויף אזא אופן, באט בעק טו די קאור פון מיין קוועסטשן, איז זענען די חברה קלוגער ווי אונזערע חכמים אונזערע צדיקים אונזערע קדושים? וואס איז די קוועשן? אונז לייג מיר אריין שעות פון טאג צען צוועלף שעה אין טאג אויף ביזנעס, אונז לייג מיר אריין עכטע יארן פון געזונט און לעבנסשטייגער, פון פשט איז דזשאסט לייף, ליווינג לייף, און בויען און פורסוען און נאכלויפן געלט, און נאכלויפן תאוות עולם הזה, שטותים וואס פארוואס איז עס שטותים? ביקאוז אין ריאליטי גייען רוב פון אונז נישט צוקומען צו די דריעם, באט מען טוט עס נאכאלץ און אונז ווייסן מיר דאס, פאר אן אףף טשענס אז אפשר גיי איך עס יא באקומען. און וואס געשעהט אפילו מיט דער וואס באקומט עס יא? ער שטארבט אויך און ער נעמט גארנישט מיט. ער האפט אפשר גייט זיין נאמען זיין אויף א בילדינג. וואס עט סאם פוינט גייט ווערן דעמאלישט, מ'גייט גארנישט געדענקען. כ'האב לעצטנס געהערט א גוטע שטעך אויף וואס אונז זעמיר ביזי אין עולם הזה, איינער האט גערעדט פון קויפן א הויז האט ער געזאגט איי וואנט ליוו, איך וויל איבערלאזן פאר מיינע קינדער און מיינע אייניקלעך וויל איך איבערלאזן א לעגעסי, א ירושה, האט מיר יענער צוריק געפרעגט, און ווי ווייט אויף צוריקצווועגס קענסטו זאגן דו געדענקסט, דו קענסט די נעמען פון דיינע עלטערן, דו קענסט די נאמען פון דיין טאטע מאמע, דיין באבע און זיידע, רוב פון אונז ווייסן נישט ווער אונזער עלטער באבע און עלטער זיידע זענען, יעט אונז זעמער ביזי א גאנצן טאג מיט מאטעריאליסטיק עולם הזה'דיגע זאכן, אן די פליפ סייד האבן מיר אונז אונז אידן ספעסיפיקלי, אינפארמעישן וואס שפאנט שוין דריי א האלב טויזנט יאר, מענטשן וואס זאגן אונז אז טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, די הייליגע קאמארנער, איך האב דא, זעסט? איך האב דא וואס איך רוף אן מיין קאור פאר, זעט אויס אין די ווידעא אביסל פארקערט, חומש. תניא, גמרא, און איינע פון די ספרים פון די הייליגע קאמארנער. סאו די הייליגע קאמארנער זאגט, ער נוצט, באנוצט זיך זייער זייער אסאך מיט די לשון עריבות אדער עריבות מסיכות ידידות, פון קאנעקשאן מיט'ן אייבערשטן. און אין תניא רעדט די אלטע רבי זייער אסאך פון הסתפקות אין אגרת הקודש אגרת התשובה רעדט די אלטע רבי אויך פון די זיסקייט פון פון תורה פון קאנעקטן מיטן אייבערשטן, באט וויפיל צייט געבט מען פאר דעם? פשט איז אזוי, ס'איז דא אינפלוענסערס, קאוטשעס, סוקסעס קאוטשעס מיט די אלע מיני מענטשן וואס פארקויפן אונז אז אויב טוט מען עקס וויי זי פלאס עי קען מען אנקומען צו א פלאץ וואס ניינטי ניין פערסענט פון אונז איז א מעטאמאטיקעל אוממעגליכקייט אנצוקומען, און מען לייגט אריין צייט, און מען לייגט אריין דאגות, און מען זארגט זיך, מען האט דעות און מיין און מייעס און אהער און אהין. באט אן די פליפ סייד איז דא יעדע איד, יעדע איד, יעדע מענטש וואס האט זיך אריינגעלייגט אין לערנען, וואס האט זיך אריינגעלייגט אין תורה, וואס האט זיך אריינגעלייגט אין שבת, וואס האט זיך אריינגעלייגט אין דאווענען, עוורי סינגל וואן אוו דעם, כל אחד, קומט נאכזאגן אז ווען מען טוט עס גענוג, מען טוט עס גענוג לאנג, איז עס די זיסטע און די געשמאקסטע זאך וואס ס'קען נאר זיין. און טינק אבאוט איט. אונזערע חכמים וואס אונז האבן מיר, די הייליגע בעל התניא, רש הקדוש, רש הקדוש האט געשריבן א פירוש אויף גאנץ תורה, גאנץ שס, רוב שס, און איך מיין נאך, כ'ווייס נישט פונקטליך אויף אלעס באט א לאט, האט ער עס געשריבן פון פון כסף יד, ס'איז נישט געווען קיין פרינטינג פרעס. א מענטש ווי די הייליגע בעל התניא האט געזאגט זיינע תורות, זיינע מאמרים, ער האט געשריבן א ספר תניא, געשריבן א ספר אויף שולחן ערוך, און געשריבן א שולחן ערוך הרב, און נאך, און ער האט געלערנט. שס נישט אזוי ווי אונז האבן מיר היינט א באקוועמע יעדער איינער האט איין צורת השס. די בעל התניא לכאורה האט געלערנט זיין קול ווען ער האט געלערנט כל התורה כולה האט האט ער לכאורה געלערנט פון כמה וכמה אנדערע צורות הדף. ווען ער האט געדארפט עפעס נאכקוקן האט ער נישט אייביג געהאט די זעלבע צורת הדף. און ער האט געדארפט מסכת חגיגה יא ערגעץ דארט האט ער געמישט און ער האט געטראפן. און ער האט געקענט פון דעם מאכן א פירוש. די לעוועל אויף דזשיניעס וואס איינער ווי רש י געדארפט זיין. מאכן א פירוש אויף א באדי אוו ווארק וואס איז נאר, וואס איז געווען האנט געשריבן. און וואט אר די טשענסעס אז אלעס איז געווען פון די זעלבע כתבי ידות, פון די זעלבע סטייל שריפט. יעצט אויף וואס ספענדען אונז אונזער צייט? אונזער לייף אויף דער וועלט אויף וואס ספענדען אונז? אויף איינס וואס יעדער איינער וואס האט זיך אריינגעלייגט דערין זאגט וואן האנדרעט פערסענט די ROI די ריטורן אן אינוועסטמענט אויף יור טיים פון אויף אונזערע צייט איז וואן האנדרעט פערסענט גאראנטיד זיסקייט געשמאקקייט א בעסערע עקזיסטענץ און א בעסערע לעבן. אדער א זאך וואס ניינטי ניין פוינט ניין ניין פערסענט איז אוממעגליך צו אטשיוון און מען לייגט זיך אריין דערין פול פארס פולקאם, ס'לייגט זיך נישט אויפן קאפ, אויפן שכל, ס'איז א קוועשאן, כ'פרעג א קוועשאן, טינק עבאוט איט, פאר מיך האט עס געברענגט סערטען ענסערס. אז איך האב מיך אריינגעלייגט, איך האב מיין קאר פאר, ווי זעהט מען עס דא? איך האב מיין קאר פאר, איך לערן יעדן טאג חומש, תניא, גמרא, און א ספר פון פון קמדן, דאס איז, איך קאנעקט מיך זייער שטארק דערצו, אנדערע לערנען אנדערע מיט מיט אנדערע צדיקים אנדערע ספרים, באט אוטסייד אוו סופארטן אונזער פעמיליס. וואס וויפיל נאך צייט לוינט זיך אריינצולייגן אין עולם הזה? די קאר, די הויז, די שיינע בעקישע, די שיינע די שיינע העמד, וואס איז דאס און כ'ווייס שוין אפילו וועלכע דאס איז, און מייקל קארס, מייקל קארס איז זייער גוטע ברענד יא, זייער פענסי. וויפיל נאך צייט לוינט זיך פאר אונז אריינצולייגן אין עולם הזה זאכן, ווי אר נאט גאנא טעיק איט וויט אס, באט ווען מ'לערנט, מען דאווענט, מען האט אינזין פרש המילות, מען קען זיך געבן א מאך צו די אויגן, מען האט א שווערע מינוט, מען האט א שווערע מאמענט, מען געבט זיך א מאך צו די אויגן, מעדיטעישן, צו מען זאגט שמע ישראל, צו מען טראכט פון שמע ישראל, ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט וואס היט מיך אפ, ס'איז א גרויסע באשעפער, און אויב איך בעט אים פאר עפעס וועט ער עס מיר געבן. מעדיטעישן, בריעט אין בריעט אוט, ס'דא א וואך אהעד, מ'גייט ארבעטן, מ'גייט אריינלייגן צייט פאר וואס מ'איז, זאכן וואס איז וויכטיג, באט וויפיל עקסטערע צייט לוינט זיך אריינצולייגן דערין פאר א פיוטשער פראמיס? ס'לוינט זיך נישט, ס'לוינט זיך אריינצולייגן מער צייט אין זיך, אין די משפחה, אין לערנען, אין דאווענען, און אין חברים. גלייבסט מיר נישט? דארפסט מיר נישט גלייבן. טריי איט. גיוו איט א טעסט. אז דו לערנסט נישט, הייב אן צו לערנען. ס'איז דא האט אזויפיל. ס'איז דא איך הער אויס יעדן טאג כ ק ר' יואל און אנדערע. דזשאסט א דראפ. דזשאסט א דראפ. דזשאסט א ליטל ביט. און זעה וואו ס'גייט פון דארטן. נישט חרטה האבן.